o ta ũrĩa ndaugire mũthenya wa thursday i'm very thankful yes nĩ andũ acio twarutanĩtie nao mĩaka ya tene Ta makama. early 2000 ma- marĩ macambiki makameme na ona rĩrĩa ndarutire wĩra kameme ihinda rĩa mĩaka ĩna maikarire na ithuĩ yes na ona ndauma no mendete kameme na magĩthamania nawe Eh, ma- ma- na macoka nani Eh, na macoka nawe by the way rũrĩrĩ rwitũ no ndĩrũgathe mũno yes Nĩ tũ- gĩkũyũ twĩ maũndũ maingĩ

thank you riu ri yes um ni wega wire andu murata wakwa thank you wi murata wakwa na ni ukaga gwakwa na ni njukaga gwaku na ndi murata wa mutumia waku murata wa mutumia tondu andu a tiktok ni makwanja kwandika andu acio nginya ni aramwirire yuruku very handsome ndi murata wa nyina wa kimwana giake kiria gikuria uk na wi murata wa kimwana kiu mwana kigweta yes Ũkĩnjĩra mathiĩ ũhoro wa mũbira. ä nä tiga nä pausi tarahota kå rå ria wega tondå wä wa na itebo rä Ĩĩ. rä u niä ndä må rata wa må ciä å yå Ĩĩ mũno. na ndä må rata wa mami wanyu Eh. na ndä wa kwanyu That is true. Good to see From you. home, Yes. kũrĩ mũrata wa mũciĩ wakwa wa Oh, ciana yes, ciakwa. yes. I really thank you. Yes. Mũgaka nĩ mũndũ wa tene wĩra-inĩ ũyũ. Oh, yes. Twakĩmenyanire nake twĩ ribarori. Yes. Katika zile hustle. yes

Ni ancestor. Kwani ni yangu? I love that. so I was their producer one time Yes. thä-inä wa rå gendo rwakwa Eh. ngai nä ndeithä tie korwo njä kä te maå ndå maingä Yes. rä u rä twatigä rä ire ha twatigĩrĩire nĩ woka Ehe. na nĩ ũgũka Ĩĩ. na ũgĩtũhe rũgano rwega Ehe. na rũrathikirio Ehe. na rũratrend

wanjĩrĩria kũhunjia tu woka twakinya rĩrĩ woka wathiĩ na gũkũ wathire rĩ Ehe. waigua nĩ wamena na nĩ ndamena wahinga nĩ ndamena- thĩna ndamena ũhoro ũcio na wamena ngai Good. na wanyua na hau nĩ rĩngwenda Barabara-inĩ. barabara-inĩ Ĩĩ. wonwo wĩ na mũcuba Ĩĩ. kwanza hau angenirie mũno atĩ eragwo nĩ mũndũ atĩrĩ eriva road Ĩĩ. mwathani agocoka kuga bunda Ĩĩ, ĩĩ, marĩtwa marĩa mothe ũngĩtana rĩu- rĩu- rĩu- no nĩ mone kũmagweta me- rĩera-inĩ na ningĩ rĩu ndĩ bishofu but uh, I, I was

rĩu wow. tũngĩnyitana nawe twendane mm. ngũkũhe irĩko mm. especially you ladies yes. during the emotions cia love mm. intuitiveness yes. wĩragĩrwo nginya meri mm. na nginya kwa mũndũ ũcio gũtirĩ na gũtirĩ na gũtirĩ rũĩ eh, finally wagĩa ihu wagĩa mwana agakũrehera kameri kanini ka mwana gatoĩ rä u wotie mä riukero merä nä ndarehi wandirikania ithaa Adrian ndaigua ndamũmena ino anjĩrĩte nĩ akaikia tondũ ndikũmwĩta ya magũrũ manarĩ reke tũthi kiugo-inĩ mau mothe nĩ sawa mau mothe nĩ sawa yaenirie mũno mũndũ You are in love. ũcio na ndarĩ mwana you are in love

sponsor guthukagio wega kakani Yes. muhiki nĩ getha nginya ndakamenywo nĩ mũkari Oh, yeah. akaguthũrwo na Kwa gũkũ Kiambu ngothi. road. Na gwitũ nĩ kwa ngothi so we want the discussion Yes. no nä getha tå- tå tå save time ya itå må ndå å rä wa mohoro atanoka gå tå tanga rä Ĩĩ, nĩ egũtũtanga Ĩĩ rĩ. Kwanza nĩ anake aya nini anga nĩ ndani Ĩĩ. Ĩĩ. ndenda å thomere akorinitho Yes. Eh, that's chapter number 12 Yes.

yes ambĩrĩria hau 25 hau hamake rangi ha ha hena kaburu gaka Eh, harĩa igũrũ biũ 11 that's 11 not 12 11 Eh, alright Ehe. wow na nĩ ngũstama he ndũngĩcitama wĩ mũthomi wa mohoro nĩ nduĩkĩte o kĩrimũĩ are you in second or first This- second ehe 11 verse 25 o thome i- okay okay Yeah. okay okay verse 25 ndanahũrwo ndanahũrwo ona Na tũgũthiĩ thanju. kahora ndũkamake nĩ gũcitama ndanahũrwo na thanju na thanju gatatũ gatatũ ta imagine ti rĩmwe gatatũ gatatũ kũhũrwo na ngĩhũrwo na mahiga rĩmwe na ngĩhũrwo na rĩkũ nĩ mwĩmuto iria-inĩ nĩ kairi marikabu iria-inĩ nä kå ndå gwä tagwa ngwacä na nyathå na nakå ndanahå rwo na thanju gatatå Marĩ- ndanahå rwo na mahiga rä mwe marikabu iria-inä merikabu yeha miri- me- marikabu iria-inĩ cia ndwaraga me- iria ciandwaraga iria cia ndwaraga Ehe. cianeha ciĩhĩre

ndanathiĩ ng'endo nyingĩ nĩ thiĩte nginya amerika nginya nginya india na nĩ kaingĩ ndanona ũgwati na ti rĩmwe ndanona ũgwati nginya wa ndege kareka kũmbũka twĩ thĩinĩ ngĩringa njũĩ ndanaringa njũĩ cia na marathon. ũgwati na ũta na ũtunyani na ndanagĩa na ũgwati wa ũtunyani na ũgwati wa andũ ĩyo na kũhũrwo nĩ mĩkora a rũrĩrĩ rwitũ Twĩ na rũrĩrĩ rũrũ rwa na nyamba. rũrũ Ĩĩ. na ũgwati wa andũ arĩa matarĩ

na ngakĩona ũgwati matũũra-inĩ na ngona ũgwati icagi-inĩ ona werũ-inĩ Ehe, ona iria-inĩ ona iria-inĩ na ningĩ ũgwati wa andũ arĩa Ehe, mahenagia atĩ nĩ aria ithe nĩ arĩo ithe itũ Ah, ngai fake brothers and sisters fake ona rĩu me mĩtambo-inĩ metereire meterere kũhĩtane anything mangĩtinia Marenge. nĩgetha matware ũhoro ũcio Wa maheni. ũtugarũrwo kũringana na Shindwe ũrĩa pepo. tũkwaragia na nĩgetha nda- macĩe nginya na embassies yes Ĩĩ. ĩĩ Ĩĩ, macĩe nginya na embassy yes ugĩte ta ũrĩa maracĩire maracĩire cia karaikũ nĩgetha imwo visa yeah, that na is it. ndanatũra ndutaga mawĩra Ehe. ma mĩnoga Ehe. na ngĩthiginaga ũi kũrĩa wathiginaga kwa mũ- kwa mũhĩndĩ Ĩĩ, ona rĩu no thiginaga Na- na mũgaka nĩ onaga ti atĩ na tene na ngarĩraga That is kaingĩ continuous. na ngarĩraga kaingĩ na ndi nginya ũgatuĩka hardened nga- na ngararĩraga ta imagine mm. na ndiĩiguĩte na na ndiĩigu- na ndiĩiguĩte nĩguo kaingĩ o ndi- o ngararaga kaingĩ ndĩiguĩte ndĩiguĩte Kaingĩ. ngararagĩra kaingĩ o ndĩiguĩte na nĩ ũramenya nĩ kũrarĩra nginyĩ hau nĩikũrũkũrũko hanini haya

ũkarathima Ĩĩ. ndibei ĩyo atĩ na nĩ ũi- maĩ ma ngai Ĩĩ, na ngai atĩ anageka wanyua ũhũne ĩndũ ũkaigue kũhũta na gũgakĩa na ũgatinda Eh, koguo mũndũ ũngĩkinya hau ndakinyĩte tondũ niĩ ndakinyire ho Yes. ngĩtara maya mothe nĩ mathinĩkanie maigana thinĩkanĩtio kanitha-inĩ maita maigana bitirĩtwo nĩyo nĩ members na nokerwo atĩ atĩ nĩ wakici mbĩmbĩ haha- haha ka- haha mwena ona tiga ũguo nĩona nĩ niĩ rĩ ndĩ mbĩmbĩ top itangĩgĩthũra ona ĩrĩu ya straight ukiri mundu muthaka eh? yes na ugathinekanio na ukaiga toru ukauga ni wago baby top lirikana ni bishop waigua wa mwira uguo nginya nginya bamba ayaiga ona ta kungithii uguo ndajira kwa kwa kwa prime modules cia cia psychology nigetha ndimuone agerete ku tondu kwi mundu tu ukagira miario-ini acoka mwarĩkia kura nä å nguire rä u nä kio ndamba kå må

na njĩra njega nĩ kũmũkirĩra i disappear from his face no mu- no- no mũmenane na tũmenane yes na ũndũ ũrĩa mwega tini wa mbere ona thaa ici tũraria Oh, yes. kũrĩ ahunjia me hau Eh. kũrĩ aini me hau Yes. wĩ kapo wĩ hau and you feel you cannot handle you it can't anymore. handle anymore na ti ithuĩ mbere My God, yes. Eh, ona kũ backslide ti Yes, ithuĩ mbere yes. na niĩ ngĩkĩ- ngĩkĩtua matua ngĩthiĩ taricici yes

aini aingĩ marĩ moko-inĩ ma andũ acio mm. media yakĩrĩ imwe yes. o imwe tu yes. na yakĩaragia gĩthweri na gĩthũngũ mm. but early in the morning mm. harehagwo tabarĩra ya gĩkũyũ yes. e, nĩ wanjikũ akariukia kĩrĩ kũu njoku mm. andegwa pm yes. square yard yes. nĩo makĩhũragĩra andũ nyĩmbo kĩroko mm. koguo slot nyingĩ nĩ ciakorwo cioetwo nĩ maproducer mm. you as an independent yes. individual mm -hmm. musician mm. ndũngĩhotire kũpenetrate yes

gatagatĩ gatagatĩ ka ndagĩtarĩ mm. na mũtumia ũrohoka mm. mangĩgĩa relationship mũtumia ũcio ndangĩciara Yeah. either nĩ ekũraga mwana kana akue kana erĩ makue nĩkĩo ndagĩtarĩ ũyũ wa mũciarithania akoragwo e rough yes akakũhũra hĩa gĩkũraga push Push. it's not relationship no Yes. small mercy Yes. so when ona nĩ ndĩronaga ngĩhunjia aggressively Yes. i am pushing someone to push amen eh? ndĩrathu

ngĩrigwo nete aranjĩra Kai, ngĩtua gũthiĩ nĩithuĩ. akĩnjĩta akĩnjĩra nĩ ndona marori matuĩkanĩtie werũ-inĩ na harĩa moka nĩwe ũramatahĩrĩra maĩ ngĩmũra ũguo nĩ kuga atĩa akĩnjĩra mĩaka mũgwanja-rĩ yathira-rĩ nĩ ũkahurutwo nĩ rũhuho rũhuho rũu no akorwo rũkũnene rũnene mũno rũngĩgakũgũithia maũndũ maya matikahinga Wow. no ũngĩka citahimiri nĩ makahinga Wow. na arĩ mũthuri mũkũrũ Wow. ngĩmũria mĩaka mũgwanja kuma rĩu ndare 7 mm. anjokeirie mwaka ũmwe hengai nĩ ta mĩaka ngiri eh. na mĩaka ngiri nĩ ta mũthenya ũmwe oh. weterera uguo wothe anjĩrire nĩguo ndagũthomera yes. i have passed through thin and thick yes. thick and eh. thin. Eh. Eh. Yes. rĩu haha mama julia rĩ mm -hmm. nĩ anjia kũigua eh, nĩgetha aigue ũhunjia wakwa rĩ mm njikarĩtwo guoini ndona ng'una mm. na ndaproduce ũhunjia ndona kũguna ndona ng'una

ni biashara kana rikara hakiri rari tatha yes, yes and i have seen it with that my son ucio murata gucio futbora yes andu aria cerete nao esther date cia kana andu university alvin yeah yes now undu uyu ni utumaga tuike sharp mm. so many people will not understand you mm. ugu ndekira thuti andu matimenyaga ni mwana ke mm. kana ni muthuri yes ndaruga makwaria makauga mwana ucio ndakugirwo guka kwaria ndeto ta icio yes. ni aria maundu matari marika yake mm. riu ndaingata ko makanitha noguo ni aconora thuri ni araria maundu matari ma refo

merirĩria maya mũcunjĩ ũyũ akaruta ngathĩkũ aikũrũke itirima rĩrĩa amarute amũgĩrĩre ũtumia magana wake merĩ na Ĩ, nĩmameririe nyondo othe nona bibilia nĩ oyo bibilia nĩ very explicit tikana mũndũ akĩthoma ũrĩa akĩwenda Ĩ. na gwĩtua ta kumĩte kwa ngai kĩroko Ĩ. yugaga twĩna ka- ndĩna kairĩtu ka maitũ Ĩ. na nĩ hĩndĩ karaumia nyondo Ĩ. gakera atĩ akanjia gũcokothwo Igue. Ĩ, rĩu uria jj Yes. ũrĩa ũgakena Ũria JJ. Now- mweri ikũmi na ĩmwe na nĩ jumatatũ Monday. Yes. so rĩu niĩ ndarĩ mũtindĩke ndĩna andå matarani understand kanitha citå nĩ cia nguo ndaihu kuona mwoketere mũirĩtu nĩ ngoma kanitha mwena wa arũme na wa atumia ti ũmwe imagine nginya Ngai, mĩrango ya eh, wandugu na twakorire ũguo wadada gwitũ ti ũmwe. gatũnyũ, Yes. yes. ti ũmwe mũngĩhutania nguo ũguo gũkanĩrĩrwo manĩrĩro tigwo niĩ ndanjirie gũcrash nao na ndanjirie kũrega na nginya kuga this not godly this, this is not the way to go ukihurwo eh, ndakura ndanahurwo nä maita matatå hå rä two na thanju nä rä mwe hå rä two na mahiga yes let me tell you ni nginya bara ya mwiri ni tuhuritwo handu hetagwo njatha-ini twi na micara bara na ngorio ni ukaingira guku ringi na ni crusade nyuma onire kandi akiuga ati ndamihurira cuikirira ngari gĩtiribũ kĩu ũkahũrwo nĩ arũme ta anana nginya ũgakinya handũ kamathaitha athuri mũtikangũthe rĩngĩ na ndũrĩ kĩndũ ũrorio nĩ ũkahunjia gũkũ rĩngĩ nĩ ũkwehera ĩri ĩno tondũ nĩ waingĩra territory cia ndini na itũra rĩothe nĩ rĩrĩ gatekeepers we penetrated by force yes if you are calling me bishop today itikũgwĩra Ĩĩ. afana i earned it by pain

ake ohagitwe mutumia mm. oha mathutha oha manyondo na ari mundu ari muturiku bani no ari wana muingi ni ombagirirwo ni andu agaikirio maciringi nyengeca was a friend of artists mm. especially ya mau hari hau kabere githingithia mm. agacungwa mm. eh, ki ithe wa Esther kigia ah, ni okaga kuri ni okaga kuri group iyo na ni ndamuonaga no tutiaine wega nyengecerĩ hĩndĩ ĩyo ni ndĩrathĩnĩka na gũkũ eh, kabete hmm. na kũhuhĩrĩria kanitha hmm. ndirĩ ũrĩa hana hmm. nyengece agwa na ngari akua ahunjia rĩ othe mare marega matingĩmũthika nĩ mwaganu matingĩthika mũndũ mwaganu eh, eh. mũndũ ũgwĩtwo gacungwa rĩ ucio gacungo wa githingithia ri mm. na muini witagwo Lincoln Kariuki ri mm. makioya matatu ucio wa 18 Lincoln uyu umwe eh, eh. makingora handu ndaika iga kaweru-ini eh. hau hau uraigua Biblia kiuga ndanatindira ndi muhutu muno ndaikarire ihiga na ndurakua njetereire cibu mm. nigetha ahe kia mm. ahitukirie kia ijake kanitha mm. mangorirwo handu kamwena-ini ni mm. maretha gutiakire mm. thimu mm. makĩnjĩra rĩu rĩ nyangĩce nĩ arakuire na andũ othe nĩ maregete kũmũthi kũmũthika ĩ no ĩmwĩkĩre mitha ĩyo tu ngĩta pastor ũngĩ ona nĩ ngũmũgwetaga nĩ mũrata wakwa Ĩ, ĩtagwo gieri ĩ. ngĩmwĩra gieri nĩ tũthike mũndũ ũyũ Ĩ. akĩnjĩra sawa Ĩ. rũcinĩ ndagerera hake rĩ hĩndĩ ĩyo twarĩ na ta- twarĩ twarĩ he ngoma ya- ngoma ya thĩna Ĩ. thĩna nĩ ũrĩ ngoma tondũ ba- ibu- ithandũkũ rĩrĩa ndakua mabuku narĩo nĩ ta rĩa mwĩrĩ it's like a coffin Tarĩ hakĩimba. Ĩ, na nĩrĩo nguĩte mabuku

koguo ni ndũngĩnjĩra ngeyũrage nĩ kũhonoka Eh. ndũngĩnjĩhingithia Eh. makĩria ma harĩa hinya wakwa ũngĩhota yes Eh? Eh. ona rũĩ ũgĩthi kũmbatithia no nginya menye ũriku ndũngĩnjikia hĩ nĩ hau atä atä å kua kä rega atä Eh, nä gå eh, batithio no no no no niĩ Tarĩ ndirĩ- Meri, niĩ ndirĩ mũgũrũki. atĩ ĩra ndoka. Ah, ah. anything i do Yes. wanjĩra nĩ mbũri cia kĩama nĩ ndĩrenda kũmenya nĩ yake Eh. wanjĩra nga mbũri iracinwo ngaha nĩ ngwenda kũmenya Yes, why yes. Otherwise, cio- niĩ ti igongona rĩothe njugaga amen now eh? I must be very careful. Oh, yes. And that's what I mentally. Na nikio hau. Na nikio ndira mentally me thutha wakwa. Yes. Tiga gutwika yesa. Na nikio tutagaca kahora andu Kristo. Eh. You never hear anybody die there. No ngo mundu hindira kira kinye kanitha. Yes. Na ndungigikwira kuo. Mm. Wa no ngori itari kuo. Mm. Eh. Mutungatiri ni arega. Ni arerio ni Ngai. Ni ndaumira handu hetagwo riri. ndingĩririka hetagwo atĩ ga stage kau Eh. No nĩ na hau- Kĩng'ero. kĩng'ero he ga stage kangĩ kĩa rũkũbi Eh, rũkũbi. Eh, ngĩnyita ba- bara Eh. ngĩgĩthiĩ nga- nĩ- nĩ mahe tũkari twĩtagwo tũkũrwe tũ- tũng'othi ndĩ ng'othi-inĩ na ithandũkũ rĩakwa na nĩ gwĩkũnja ngĩcukĩra gĩkũyũ ngĩoya ĩngĩ ngĩcukĩra ndagurĩti ngĩoya ĩngĩ Eh. ngĩthiĩ wa ithaka

ngikora mirika muthoni Eh. ngikora nyambere Eh. ngikora riu huistu ngikora david karanja david Yes, eh. ngikora kariku wa kiarutara ngikora riu macerebu maria hiti wainaina wa kiandege Eh. timo na mburu yes kamaru kamaru rika revoyo acio riu aria aria riu Mo. ona ndakeinainaga

gũgĩkirwo ki hinya wa ngai ũgĩikũrũka magĩkira kĩgia andorete ũguo rĩ akĩra anjuri eruce na agacerwo atĩrĩrĩ eh. mwanake ũyũ korwo no emenye eh. gĩkĩ nĩ gĩtonga oh, ici nĩ mbia theri koguo araria ko no amenye eh. mau arauga nĩ maũndũ marĩkũ makĩnjĩkorwo nĩ wa mĩaka igana nĩ waũ

kai ndigite agituma my brother muthenya wa gatatu ndiathire agituma Eva Maina ngioria Eva Maina muthuri ucio niki aranjethera akiuga arauga atiriri we uguo araririe ri unginyitwo ni mundu uingirio studio ucokere miario iyo kana ikuhaniririe nayo to the nearest 10 yes we na thina ni mumano maumano ngemoria tiga Ũcio nĩ mũgũrũki. ngemona hunjĩtie mbere ĩno mĩaka 10 Yes, nĩ na niĩ kĩo ngĩra ũranjĩra. cati

erathimwo acio ngae ita ngai ngai tia kũhonokithia nginya rĩtwa ngae andũ ũcio manjĩ ũtwarwo nĩ ngae na matigo kũhebea na teni na hunjĩtie kwa thikũ mũgwanja ũkĩrugwo nĩ kĩaranjĩra tirĩ mwe hũrĩtwo tirĩ mwe ũtindĩire tondũ matatũ ĩyo harĩa ĩrĩmenyera ndirĩ mbia ũkĩambata ũguo na girigiri na nĩ ndirikanaga ngari ĩyo ĩtagwo

Ũkĩga- ũkĩhutahutio Ndio kuhutio hanini tu. reke tũrũgie ithaa reke tũrũgie ithaa ndũgathiĩ handũ ngai rĩu wetwo nĩ kĩgia niĩ Wetwo nĩ makire kĩgia. nyitĩrĩra hau ha kĩgia Ha- ndũgathiĩ handũ tondũ mwanake ũyũ no nginya ũtĩye maguta Eh, aratha- arathoma twĩrĩ mathaa ma thaa thita nũ ũrathikĩrĩria news reke tũigue njorua mathaa ũkĩmenyithio nĩ nibs technical college gũkũ nibs technical college twĩtĩkĩtie atĩ intelligence hamwe na character nĩcio kĩhumo gĩa gĩthomo kĩgacĩru gũkũ nibs ũrĩ na mweke gũthoma kothi ta business administration and management supply chain management certified public accounts na nĩyo cpa ona kana at TTD na nĩyo Accounting Technician Diploma ona kana Fashion and Interior Design. We mũrutwo ũrĩ na mweke kũjoin NIBS Technical College, college ĩtĩĩkĩte mũno nĩ employers nĩ tondũ graduates aitũ nĩ methuranĩire. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũcerere Thika Road Campus, Kibo, ona kana Nairobi Campus, Agro House,

Atongoria marenda thirikari ĩtigĩrĩre nĩ yahingia ciĩranĩro iria iraiguithanĩirio kĩgomano-inĩ kĩa ũcenjia wa rĩera maabitha a ciana kũruta mũkana kũrĩ arĩa maratuithania macira ma ũnyitani wa kĩahinya nja ya igoti nĩ irĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge maya nĩ mohoro ma thaa thita na nĩ cia mĩaraho wĩ mwega njĩtagwo dan wainaina maũndũ marĩa marakinyanĩirio thĩinĩ wa kĩgomano kĩgiĩ ũcenjia wa rĩera gũkũ nairobi nĩ mabatiĩ gũkinyanĩrio Angĩkorwo bũrũri wa Kenya nĩũkwenda gũtacũkia makinya ma bata, ũrĩa warĩ ngavana wa kaũntĩ ya Laikipia Nderitũ Mũrĩithi augĩte mĩario ĩgiĩ ũcenjia wa rĩera ĩbatiĩ kũrutithio wĩra nĩguo kũmatha kĩhonia kĩa mathĩna maingĩ marĩa makoretwo magũmĩire bũrũri wa Kenya. pledges into into actual outcomes. Uh, and you see, for if if you are

Tũtige na icio wĩyathi wa rũhonge rwa magoti gũkũ bũrũri-inĩ no nginyagia ũgitĩrwo na njĩra ĩgwete Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũramati wa rũhonge rwa ũcirithania Macharia Njerũ augĩte ũndũ ũcio nĩũkũgacĩrithia rũhonge rũu kũruta wĩra waruo kũringana na gatiba ya bũrũri Njerũ nĩoretie honge iria ingĩ kũnyitanĩra na rũhonge rwa ũcirithania gũkinyanĩria mũbango ũcio na mũthia arĩa makoretwo magĩtuithania macira megiĩ ũnyitani wa kĩahinya nja ya igoti nĩ marutĩirwo mũkana wa kuonanwo nao kũringana na watho. Maabitha a rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra ciana matũũra-inĩ kana abitha wa kũrũgamĩrĩra ciana matũũra-inĩ Michael Nanjira augĩte mũtugo ũcio nĩ ũracangĩra kuongerereka gwa ciĩko icio nĩ amu arĩa maratabania ngero icio matiretigĩra ũrũrũ wa watho.

mohoro mangĩ ũkũmamũkĩra ciarĩkia kwĩhanda thaa mũgwanja njĩtagwo dan wainaina ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayũ ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba

kũrĩ na gacira kaumĩra mhm. kũratuĩka nĩ ũra paralyze by partisan talk mhm. tondũ mheshimiwa icũng'wa ndarehera kameme-inĩ na abatiĩ gũkorwo makĩaria na akaroco maiguane yes koguo ũtware karũgano nĩ getha mathiĩ marie by partisan talk me na Beatrice Wandai mheshimiwa icũng'wa nĩ mũrata wakwa mũno

to tell you the truth Yes. na njoya kariuki na njenga na na gatitu me mitambo-inĩ nginya kuganĩra ũhoro we are so na the more you become tamu wĩna wĩtĩkio fanatical Yes. the more you become poor yes to rĩu ndarega gũthiĩ gwa kĩgia to ti mũhonoku na nĩ mũini wa ndaci na niĩ haha rĩ the more you become Eh, deep na kå rä a ndarä yuthi nginya nä tokona gå kå bahati rä na kuna na na ndora ri twaragia nginya na thiomi nginya mukiuga ni rohoro ti kwa heri aca ngai akuriba ine riba buko riu tari mugathi ucio wina guo gukwira t-shirt iyo wina ni thaka ikoro wina kaita njega ni raribu saratabo ngai iyo iyo ngwe yaku ni rariba bura atä rimba mbuku ai må rimba ino ngä manjini ngä no aingä ra matatå ndä makwä ra ngai akå rimba ike na ndunaheo bia nä å kå rimba mbuna matatå yene raca nä kå rimba mbuku nä å kå hå rwo å kå hutio å kå hutio må no kwanza raingä ra tripos wa makinia gå kå ita ngai thä na ona ngai akå rimbainä ngwĩciria ona mũkĩhunjagia ũguo rĩ na anga monyuaga bangi aca ĩyo nĩ gwĩtĩkia harĩa mũndũ aumĩrĩra thĩna ũkoragwo hana taho

is not uh, dull. Bible is exciting. Bible God is, is God is God not, is not a slave. Yeah, God God is not a slave. Uhoro wa Ngai wĩ cama na ndwagĩrĩirwo kwĩtĩkio nĩ mũndũ ũmũnine ũmũthĩnie ũmũharie ũragĩrwo ũmũragĩre no no no that's wow. not God na horo wa ngai tuo guo ni wa muratha horo wa ngai tuo gutuma kirire andu tugeithanagia andu arageria andu nduthi andu hena andu ingi god is god is what social being yes. is a social being ngai ni ize

utumuriro gakunia ni nguku ithatu ni manyitana mutumia sa James makaguranira ini makagayana uyu ithatu makagayana riu nake ngai nyamu inya wow imagine god is so social yes no ni gukora mundu ahonokire aki profile wandu eh. na bibilia nirauga ni mukegwatira thamaki wa aria me nduma-ini mm. ukauruta ku eh. koguo nikio ni ndari producer wa makoha odie kinyuka kuota kaisa wa kaisari otoyo babura ojuang ojuang producer wa Queen Jane ndutite mbeca kuri andu matari a uthamaki uyu social capital andu matanagirira ti ati ti ngai ni ngai but they were not professing these akarai kwa hindi yo awa ithaka wa Jane ya hindi yo they were known in any other not church people mm. na magaki profile tade ya ngoma we to ne kigi ndi uguthie ndiathire ndikirwa ribaina Raiba karabosa kigiarĩ wangũnjiri nĩ agĩithĩke tondũ nĩ atwendete ĩĩ na nĩ tũtinũkaga tene ĩĩ by the way niĩ ndiendete maũndũ macio Wow. reke tũmathiome tondũ thiomi-inĩ cia ngai na nĩ Yes. kwega kwaria na ndimi but don't fun, don't, don't Be a pull it. fanatic.

Ũgũrũ kĩcio atigagĩra kũrĩa KCC. komanda wa paredi wakinya nyũmba na nĩ ũrĩrĩ mũrenda gũthira mamũkamũra ũharũkia nguo cia tara ũcoke ũhaicio rĩ ũcikũrũkaio rũcinĩ ciana nĩ gũkĩra njeri mwĩthambe ũtongoria cege mũthiĩ thuku iyo mbambũpereka kwa jesi paredi Ũru- ũĩ- ũru- ũwĩra wĩ ruga yayo ona nĩ ũguo ndĩra- ona nĩ ũguo nĩguo ngĩaria tiguo njaragia ngĩheana gĩa Eh. he ruga ya wĩra yes nĩ tũkĩrathima mũgate rathima Eh, mũgate ũyũ yes na he ruga ya mutumia ũtukũ ũrĩa anyitirwo nĩ oire mũgate akĩwenyũra akiuga atĩrĩ eh. rĩu ndingĩcoka thiĩ harĩa njũrie matatũ theka mũrarĩhia atĩ atĩ ndĩrarĩta mũtungatĩri ĩrĩ bicabu andirikania mũhunjia ũngĩ wa gwitũ eraga reke itũrute maandĩko akauga nake jehova agĩkĩra anania atĩrĩ ndaitaigua njirĩkĩte mũkawa gakĩogua ũkauga ndĩrenda mandathi ma haha ndauga nĩnengerwo mũtu wa kabagara na mwa na bishori ndũngĩ ĩyo ti ruga yaku yes

koingora maitho haha ta mbirigori eh, yes. ona hiki ni mihitwa tiroya mihitwa ti ni ndiri kwendaga na ngana ona murwaru nini nini arakua iyo na muthi iyo ni amakanga twara oruga hayo kiyuria matatu ni ho twaiyuragio guo ngathika eh. turathie we eh. no riu ningi anyway wa- watu anajifa people are, are funny oh yes now wetå nä kä giendo gå thiä ndacokire ngĩthiĩ after week må ndå wa wangarä ndathiĩ nä wathiä Hey. ngĩingĩra wabici gwake arĩ kawabici gatambaga ũguo na tũkathi ũkairĩria ngĩmũkora nĩtwamwĩtigĩrĩte andũ ũcio rĩmwe- ningĩ mbeca nĩ- mũndũ enacio nĩ ĩtigĩragwo Yes. for nothing ma akĩnjĩra eh, jj

Any other one? Eh, we don't know them. Should be vetted. Yes. eh? Eh. Now, mm. ngĩmũtarĩria meaning. Mm. Eh. Akĩnjĩra niĩ nĩ ndakũiguirwo gĩthikanya ngĩce. Eh. Na niĩ maũndũ marĩa waririe mm. nĩ njiguĩte ahunjia no ndirĩ ndaigua. And mm. you are young man. Yes. Nĩ gũthomera ĩ. Eh ngimuria tondu wiguire ta kija we wi muhunjia mm. na wi mutarani wow. na no wanjirire mm. no utare andu we mm. mm-hmm. kimura he

nguonie mbeca tukiingira studio Eh. ngita muhiko erija mira mutumia muhiko mjoro magikirihwo kuga amen for the first time kuona mundu gite amen akarihwo Akarihwo. hau ndajia kuona niyo ndajia gutuika mbeca wow nginya andu ni maria ni undu wakwa no ni ndiramenya kurihia wira hĩndĩ ĩyo nĩ mbere ya kũgwa Ĩ- ĩ- ĩni nĩ mbere ya Mbere ya kũgwa kũgwa. Nĩ mbe- nĩ mbere ya kũgwa Ĩ. Kĩ- kĩgia rĩ Ĩ. nĩ- nĩ anjĩra atĩrĩrĩ mbeca iria arenda kũhe ngĩmwĩra ĩhĩ ndikwenda mbia icio rĩu tondũ nire tarenda gũkĩnjũraga Nĩ hĩndĩ nyingĩ. ũkũnjĩra nenge ngiri 70 ndavana nĩ nĩ- no ĩ, ndingĩhota rĩu ndiũ ringĩ kana mbia icio Ngĩ- ngĩmwĩra ĩhĩ akĩnjĩra ĩhĩ ngũkũhe thate icio ingĩũgĩre kahora

ĩrĩ ndathiĩ ũhoro ũcio wahana ta wathirĩrĩkĩra mbeca ciothe cia wanake ciathira ngĩthiĩ ngĩgũra gakari karĩa nderĩte mami nĩ ngacoka ndĩ thĩinĩ ĩni wakĩambĩte kũhinyĩrĩrwo rethi Eh, I thank God miaka tenana ndiakinyire gwitũ mami ndanyonire Nokaga- Idiot. yeah, nokaga nairobi ngora nderwo nä aranjetha ngä hitha ngai wa matå after 8 years kigia akin produce cassette ya keri akihe mbeca ngenjire gwiciria kindu kia mbere handu ha gwiciria kieya ngithi ngari i bought a car å cio rä u we na kä ngei må ratwara hapa kwa hapa Pinjo ti thirimo kä ngei five. kä andä ko gå kå kä ngå rire gacumbarå Eh. ka ngiri Ũguo igana. nĩguo mũ- ũcerebu nĩ ũrĩ thĩna Eh. Eh, ũcerebu nĩ- rĩu ndiakĩnjia kũmenyeka Eh. kaseti iria rĩ ithe wa Esther nĩ aratwara kbc ikathakwo kĩroko koguo hakahunjio ta ndagĩka ithano gakarengwo